Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары! Эфирда сер итеп кенә тапшыруның чираттагы чыгарылышы һәм мин, әзерләп алып баручы Роза Хәйруллина. Сез экраннар каршысында икән, димәк, озакка сузмый башлыйбыз! Бүген без сезнең белән Башкортстан концертлар залында. Татар дәүләт нур театрының алыштыргысыз актрисасы, Популяр, моңлы тавышлы Башкортстанның атказанган артисты. Күңеленә килгәндә, җәйләр кебек ягымлы һәм җылы, көзләр кебек сабыр, кышлар кебек пакь, язлар кебек саф күңелле Дамира Саитованың шәхсән Язларымда моң бар дип исемләнгән концертында кунакта.

Дамира Саитова тумышы белән Илеш районы Турачы авылыннан. Иҗат юлын 1998 елда Сәер җыр эстрада театры һәм Радик Динәхмәтов җитәкчелегендәге Риваят төркемендә башлап җибәрә. Шул ук елларына Нәүрүз гүзәле конкурсында да катнашам. 1999 елда Дамира Саитова Уфа дәүләт сәнгать институтының театр факультетының театр һәм кино драма актеры бүлегенә укырга керәм. 2003 елдан алып Дамира Саитова Уфа Нур татар дәүләт театрында үзенең уйнаган рольләре, моңлы җырлары белән тамашачыларны куандыра. Гаилә хәле, тормыш иптәше, музыкант, композитор Айрат Нәбиев Кызы Айсылу, улы Аскар. Сәмир, әйт әле, ничек итеп әзерләндең син бу концертка? Тамашачыга нәрсә җиткерергә телисең син бүгенге үзеңнең чыгышларың белән? Программа турында сөйләп кит әле. Әлбәттә, инде без иң беренче бу э, концерт турында беренче сөйләшүләр башланганда, мин дә мин әйтәм, нәрсә турында мин әйтергә телим, нәрсә Турында сөйләргә телим мин. Шул вакытта инде уйлыйм, яз, яз. Яз булгач, әлбәттә, ул матурлык, нәфислек, чәчәкләр күз алдына килә бит инде. Шуннан мәхәббәт. Мин әйтәм, менә без бигрәк тә гомумән бар табигать уяна и бит, хисләр уяна яз. Шуңа күрә без моны мәхәббәт, сөю, наз, Яз белән бәйлик, диде мине менә шушы хисләрне, язгы хисләрне, уянуларны, матур уйлар, нигә, тамашачыга барып җиткерергә теләп инде. Шундый хисләр белән башладык. Матурлык булсын, хатын-кызның матурлыгы, нәфислеге, назлылыгы чыксын дип инде, менә гомумән, бу концертыбызның сценарий авторы Зәмирә бит инде, әйбит безнең. Рәҗәпова, ул да хатын-кыз булгач, безгә ничектер үзебезнең эчтәге хисләребезне шушы концертка китереп җиткереп салырга җиңелрәк булды дип әйтәсем килә. Казаннан да кунаклар килгәннәр. Мин
уйлыйсың бит инде, менә ничек халкыбызга ничек ярарга тырыша бит инде һәрвакыт артист Фәймә. Халыкка ниндидер яңалык алып киләсе килә, кабатланмаган әйберләр. Чыгарасы килә. Шуннан соң кемнәрне чакырырга дип уйлаганда, әлбәттә, без иҗатташ дусларыбыз бик күп. Бик күп безнең шәп артистларыбыз. Әмма ләкин һәрберсе, алар бит әле бу вакытта үзләре дә нәрсәдә бер, ниндидер концертлары белән, гастрольләре белән йөриләр. Шуңа инде мин иң беренче чиратта, Шалтыратканда, егетләргә, кызларга менә шул вакытта син бушмы, аларның бушлыгы да мөһим булды, әй бит, бу вакытка. Ә уйлаганда, гомумән, мин үзем рәсимгә килгәндә, аның иҗатын бик яратам, күптән беләм рәсимне, бер-беребезне беләбез, әмма ләкин безнең концертларда очрашып, бигрәк тә бергә дуэт җырлаганыбыз булмады. Әмма мин инде алданрак та эшлә, бер проект эшләгәндә дә аны уйлаган идем. Ничектер үземнең образыма Рәсимнең образын мин менә якын куеп күз алдыйм, күрәм. Шуңа җырлаганын да бик яратканга күрә, Татарстан кунагы да булырга тиештер, дип аны чакырырга уйладым һәм ул бик рәхәтләнеп,

Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Дамира Саитованың Казаннан килгән кунагы Татарстанның ат казанган артисты Рәсим Низамов. Сез Дамира Саитова белән күптәннән дусмы? Менә бүгенге аның шәхсән концертына килеп шундый матур чыгыш ясавыгыз турында сөйләп китсәгез иде. Ә, Дөресен генә әйткән вакытта, артистлар арасында инде ул иҗади дуслык һәрвакыт булырга тиеш. Кем кая яшәсә дә, кем кайда Иҗат итсә дә, без Казанда булсак, ул Уфада без иҗат берләштерә. Шушы иҗат дуслыгы безне һәрвакыт очраштыра, җырлар очраштыра. Менә шушылай иттереп бер-беребезне бүгенге көндә бер-беребезгә ничек әйтим, ярдәм итик, урысча әйтсәк теге поддержать итү дигән сүз икенче дөрес матур яңгырамас. Куәтләп менә шушы концертка бүген менә килеп чыгарга насыйп булды. Һәм әлбәттә, бик шат бүген яңадан менә шушы Уфа тамашачысы белән күрешүгә. Чыннан да Уфа тамашачысы минем өчен ул аеруча бер урынга ия тамашачы, минем иң яраткан тамашачыларымның берсе. Ә менә дуэтка килгәндә, әле шул тиклем матур моңлы дуэт башкардыгыз. Күпләргә таныш җыр бит инде ул. Бу дуэтны башкарырга кем беренче идея тәкъдим итте? Бу әлбәттә инде күп кешегә таныш җыр. Булса да, ләкин бу һич кенә дә үлмәс, халык тамашачы күңеленә инде җуелмас булып кереп калган җырларның берсе. Әлбәттә, һәммәгез дә белә бу Галия белән Заһир дуэтын. Шуңа күрә дә башта Дамира җырласак, менә шундай матур булыр иде дип тәкъдим белән чыккач, әйдә, мин әйтәм, каршы түгел, шулай ук Менә башкарып карыйк, әзерләник тә башкарыйк, мин әйтәм, монда ни булмас. Матур гына бу, концертный бизәр генә дип, чыннан да тамашачылар аны инде алар белгән дә җыр булгач, менә шулай матур үз итеп кабул иттеләр. Үзегез Казанда шәхсән концертыгызны оештырсагыз, Дамираны кунак итеп чакырырга теләгегез бармы? Менә шушы иҗади бергәлек, иҗади дуслык ул да алга таба да дәвам итәргә тиеш. Алга таба Алла бирсә, Алла бирсә, Алла бирсә. Дамир аңа бигрәк тә Казанда күренергә кирәк тә кирәк. Шуңа күрә Казан тамашачында бергәләшеп менә шулай иттереп бергә булган концертларда бергәләшеп уздырырга, бергәләшеп җырларга язсын.
Җәйләүләргә атлар кудым, таңга кадәр саклармын. Гомер буе ярым сине

Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Башкортстанның популяр җырчысы Марат Шайбаков. Марат, хәерле кичләр. Кичләр. Дамира Саитованың концертында күрүне күрүебезгә без бик шатбыз һәм әлбәттә шундый сорау биреп китәсе килә сезгә. Дамира белән гомумән сезнең арада нинди мөнәсәбәтләр? Сез аны хөрмәт итеп динә концертына чыгыш ясарга килгәнсез. Нинди дуслык бәйли сезне? Дамира белән без инде электән үк дусбыз дияргә була шуңа без инде Элек инде яшь чакта Идрис Галимуллин белән шундый Сәяр дигән эстрада группасы ачып җибәргән и, анда инде мине дә чакырды, мин эшкә килдем башта. Шуннан инде ул Дамираны баяндыр яшь вакытында Илештән Яркәйдән кайтып алып, шундый матур төркем оештырып җибәргән и. Без шунда бергә эшли башлаган идек, бу тел теге аранжировкалар эшләтергә йөри идек бит инде. Ул да яшь, мин дә яшь. Шуннан, шуннан бирле без бер-беребезне беләбез. Инде мин, мин аны чакырам концертларга, ул мине менә концертларына чакыра. Шуннан шулай дуслашып киттек, менә бүген көнгә хәтле без матур итеп дус, дус булып яшибез. Марат Уфага килгән елларның беренче көннәреннән дип әйтсәм дә, без Сәер эстрада театрына эшкә килдек тә, Марат та анда килде, мин дә бергә килдек. Шуннан беренче фонограммаларыбызны җитәкләшеп дисәк тә була инде. Ул вакытта Нур театрында Авангардта иде, Нур театры. Шунда Саша Карташов дигән аранжировщик бит инде, әлеге дә көндә булса да шәп аранжировщикларыбызның берсе. Саша кырына киттек беренче фонограммаларыбызны эшләргә. Шуннан башланды иҗади безнең менә элемтә дип әйтимме, иҗади тормыш, андагы концертлар, гомумән, яңадан да менә әлеге көндә дә Марат үзенең концертларына да мине гел чакырып тора ул. Алар бит инде бик тыгыз эшлиләр эстрада өлкәсендә. Мин инде театрга да бүленәм, эстрадага да бүленәм. Әмма шул арада алар мине театрдан тартып алып, әйдә әле, Дамира, концертка барып килик, дип, алып чыгып китәләр. Шулай иҗади дуслар чөнки. Без бер чоргылар, шуңа бик якынбыз бер-беребезгә. Инде ничә еллар буе иҗат итә-итә, апа, абый кебек менә туганлашып беткәнбез инде. Шуңа аларны чакырмыйча булмый иде. Зәмирәгә инде килгәндә, әлбәттә, ул бит минем якташым гына түгел, ул минем туганым да. Гомумән, без аның белән һәр көн булмаса да, ике көнгә бер сөйләшеп торабыз, әле концерт булмаганда да. Ә инде бу концертны эшләгәндә, без һәрвакытта да элемтәдә, көн саен, сәгать саен, минут саен, секунд саен сөйләшеп кенә тордык инде. Көләм дә. Менә сиңа мә, ике шәһәр арасында бер концерт эшләнә, и бүгенге мөмкинчелекләрнең менә шушы безгә җай булуы бик яхшы. Таңнарда
гармун уйнадың. Тирә-як тынып калды. Гармун моңына кушылып, гөлләрдән чыклар тамды. Гөлләрдән чыклар тамдылар, әйтерсең, күз яшьләре. Ишетелеп куйды шулчак әнкәңнең эндәшкәне.
Без кечкенәдән үк бергә үскән балалар. Бер авылда, бер инештә йөгереп, бер тауларда җиләк җыеп, бер мәктәптә укып, класслар белән ярышып, кайдыр үпкәләшеп, кайдыр дуслашып, кайдыр көлешеп бергә үскән балалар инде без. Анар мәктәпне бетергәч инде төрлебез төрле якка таралды, Уфага, мин Казанга. Ләкин менә кайсыдыр Мизгелдә без бит әле туганнар да. Дамираның бар үз аралаша торган дуслар бит инде. Минем инде үз яшьтә Дамира миннән өч яшькә зуррак. Алар бит үз классташлары белән дус. Мин үз классташларым белән дус дигәндәй. Аннары мин күбрәк Еркидә укыгач, Еркидә минем инде күбрәк аралаша торган дусларым шунда иде. Һәм бер мизгелдә Уфага китеп кияүгә чыгып, мин дә кияүгә чыгып балалар тугач, без ничектер белмим мин кайсы мизгелдә без аның белән тагы да якынрак аралаша башлаганбыздыр без мөгаен икебез дә бер дәрәҗәгә үскәнбездер ул вакыт дамира зуррак мин бала чага булганмындыр инде һәм менә шул бер мизгелдә без икебез дә бер дәрәҗәгә үсеп җитешкәч бер беребезнең телебезне бер беребезнең фикерләребезне аңлый башлагач без аның белән бик тыгыз элемтәдә яши башладык дамира ул шундый кеше менә Шикәйтим инде. Фальштер, өстән өстәнлекне яратмыйм, мин үзем дә яратмыйм андый әйберне. Шуңа күрә инде без бергәләшеп тырыштык, миңа калса, нәтиҗәсе тамашачыга ошагандыр дип уйлыйм.

Белүемчә бит инде Дамира син Татар дәүләт нур театрының актрисасы, алыштыргысыз актрисасы һәм җырчы. Әйт әле, ә менә кайсы роль сиңа менә күңелеңә иң якын булганы һәм кайсысы иң күңелеңдә авырлыклар калдырган? Бер бик тә яратып уйнаган образны әйтми кала алмыйм. Хайвакытның туй алдыннан спектаклендә шул тиклем көтелмәгән роль бирелде миңа, Йолдыз образы. Башта курыктым. Шуннан соң бит инде, гомумән, ул һәрбер актрисаның шулай була торгандыр, истерика, мин бу рольне ничек каршы чыгарам, бу минем табигатемә гомумән туры килми, каян мин аны үземдә чогып чыгарам, дип шундый истерика булып ала инде башта. Аннан соң эш башлана. Эш башлаганда, менә табыла, Бу ягы килеп чыга, бу ягы килеп чыга, шуннан ошый башлый, шуннан ярата башлыйсың шул образыңны. Һәм бүгенге көндә, чынлап та, минем табигатемә бик туры килмәгән образларның берсе Йолдыз, минем өчен бик яратып уйнала торган образ. Шуңа үзебезнең режиссерыбыз Байрас Надымычка мин һәрвакыт шушы спектакль уйнаганда рәхмәтле булып уйныйм, чөнки Каян күргәндер ул, ул миндә андый холык, ничек дип әйтим, кеше холкының шундый нечкәлекләрен, ничек курыкмыйча ул аны миңа биргәндер, мин белмим. Димәк, чын режиссер, ул һәрвакытта да кешенең Эчке дөньясын белә. Эчке дөньясын күрә ала, менә шулай, аңа бик зур рәхмәтлемен. Гомумән, мин театрга бик рәхмәтлемен. Театр дөньясына килгәндә, Дамира, менә коллективта сезнең анда нинди мөнәсәбәтләр? Сез бер-берегезне куәтләп, бер-берегезне мактап, илһамландырып эш итәсезме? Әллә инде, киресенчә, тәнкыйтьләп, көнләшү хисләре дә бармы сезнең хезмәттәшләрегез арасында? Безнең театрны мин инде гел мактыйм. Теге, әлбәттә бит инде, Театр дөньясында анда сезнең сүз, анда сезнең менә шундый ничектер кырын карашлар, бер-берегезгә елмаясыз, арттан сөйлисез, дигән ниндидер бер сүзләр йөри халык арасында, гомумән әйбит. Әмма ләкин мин беркайчан да аны кабул итмим, чөнки безнең театрда шул тиклем ничектер таза атмосфера. Беркайчан да безнең кызларның ничектер, кайдадыр, ләчтит сатып, кемнедер чәйнәп утырганын минем ишеткәнем дә юк, чөнки һәрбер кеше үз эше белән мәшгуль. Эш кешесенең сүз сөйләргә аның вакыты да юк. Шуңа күрә бездә бик тә миңа ошый, беркайчан да мин әйтә алмас идем, бу сүзләр белән бер дә килешмим. Аллага шөкер, шундый тату, матур яшәп ятабыз, күзләр генә тимәсен.
Гомумән, син актриса һәм җырчы булмасаң, кайсы өлкәдә үзеңне эшлим дип күз алдына китерәсең? Әгәр дә мин актриса да, җырчы да булмаган булсам, мин балалар бакчасында тәрбияче булыр идем. Яисә, дип әйтәм инде, яисә мин дельфинарида тренер булып эшләр идем. Тренер дип атала мо ул? Чөнки шул менә э, дельфиннарның ниндидер үзенчәлекләре бар. Алар үзләренә шул тиклем тарталар. Һәр вакыт аларның чыгышларын яса караганда да минем күзләремә яшь килә һәм шунда булыр идем мин дигән уй була. Сәхнәдә булмасам, мин шушында дельфиннар арасында булыр идем, яисә балалар бакчасында тәрбияче булыр идем. Гомумән, бәләкәй чагымда Менә син кем булырга телисең? дип сорыйлар бит. Беренче классларда, икенче классларда мин инде һәрвакыт хыяллана торган идем, укытучы булам һәм начальник классларның укытучылар булачакмын дип хыяллана торган идем. Чөнки мин ул вакытта мин артист булачакмын һәм була була алачакмын дигән ниндидер ышаныч Юк иде, ул авыл баласында шул тиклем гади генә бала, менә телевизордан караган апалар кебек мин булырмын кебек түгел иде. Ә укытучы булып була, дип уйлый идем инде. Шуңа күрә гел мин бишлегә генә укырга тиешмен, бу ел минем дүртлем чыкса, мине укытучы булырга алмаячаклар, дип курка торган идем.
Дамирә, син үзеңнең кайсы җырыңны хит җыры дип саныйсың? Һәм ул җырның эчтәлеге, йә булмаса тарихы синең тормышыңа кагылышлымы?
Мин эзләдем даладан, син эзләдең каладан,

Ул әле көтмәгәндә дип әйтсәм дә ялгыш булмас, чөнки без беренче альбомны эшләгәндә башкарак җырга ниндидер бер басым ясаган идек, менә бу җыр хит булырга тиеш, дигән уйда булган идек. Әмма ләкин менә альбом чыкты, шуннан соң клип эшләдек тә, халык. Бу җырны үзенә тартып алды да, инде менә ничә еллар, бүгенге көнгә исә дип әйтсәм дә инде, бу җыр безнең белән бергә янәшә бара. Әлеге көндә булса аны яратып тыңлыйлар. Инде ул без җырлай башлаганда, ул клип чыккан вакыттагы бәләкәй кызлар, мине күреп косичкалар үреп йөреп, сикереп мин эзләдем даладан дип җырлап йөргән бәләкәй генә кызчыклар, бүгенге көндә зур кызлар булып үстеләр хәзер. Аларның балалары җырлый инде хәзер бу җырны. Шуңа күрә, чынлап та, репертуарымда бу җыр иң хитларының хитыдыр дип әйтәсем килә. Шулай ук Зифа апаның Тормыш гөл җыры һәрвакытта да безнең концертларыбызда соранып, сорап ала торган җырларның берсе. Кил син сөю яшьләр арасында.
Бүген тагын төшкә кердең, әнекәй.

Дамира, ә әгәр дә сиңа кинода төшергә тәкъдим итсәләр, син ничек кабул итер идең? Музыкаль фильмнар төшердек, җырлар белән. Кинолар белән ничектер, бәлки, юлларыбыз гына очрашмагандыр. Әлбәттә инде, һәр артист. Әгәр дә миңа тәкъдим итсәләр, мин вакытым булса, мөмкинчелегем була икән, мин һичшиксез аңа ризалашырмын дип уйлыйм. Күптән түгел генә бер фильмны тәрҗемәләштереп, дубльләштердек һәм шунда эшләгәндә миңа бик тә кызык булды, мавыктыргыч булды, бик тә ошады. Шуңа күрә андый эшләр дә күңелгә хуш икәнен мин аңладым. Балаларыңны син театр сәхнәләрендә актер я булмаса актриса итеп узарына китерәсеңме? Теләр идеңме аларның шушы юлдан китүләрен?
Мин инде аларның бу юлдан яисә бу юлдан китүен теләр идем дип уйлай алмыйм, уйлый алмыйм. Чөнки алар үсә-үсә үзләре үз юлларын табырлар. Шунысын гына телим, менә шушы сайлап алган юлларында алар үзләрен тапсалар, Мин бәхетле булырмын. Алар менә мин, минем бу дөрес юлым, шушы юлда мин бәхетле дип уйлый алырлар, алалар икән, мин шул вакытта бәхетле булачакмын. Ә инде, әлбәттә, артист кеше үзенең баласына артист бул дип бик әйтеп бармый. Чөнки һәрбер эштә үзенең авырлыклары бар, һәр ата-ана үзенең баласына яхшыракны тели. Кем белә? Анда, бәлки, әйтәләр бит, без булмаган җирдә яхшы, диләр, әй бит. Шуңа күрә, кайда гына булсалар да, аларның күңеленә ул юл хуш икән, мин шуның белән риза булачакмын. Дамира, син кешеләргә рухи азык өләшүче. Театр сәхнәләрендә син рольләрең аша тамашачыга җылылык, тәрбия бүләк итәсең. Сәхнәдә, концертларда җырларың аша. Ә үзең син рухи канәгатьлекне каян аласың?
Бик күп нәрсәдән алам. Әлбәттә, менә беренче шушы тамашачы белән артист арасындагы мөнәсәбәтләр турында әйткәч инде, мин инде шуны ук әйтергә тиешмен. Мин күпме үзем бирәм икән, шул тиклем үк тамашачыдан да алам. Гомумән, артистка һәрвакытта да шушылай тамашачы белән очрашып тору мөһим.

Кызымда, улымда, тормыш иптәшем Айратымда һәрвакыт аннан рухи азык ала. Гомумән, хатын-кызга гаилә бик мөһим. Һәм шулай ук үземнең туганнарымнан, дусларымнан, очрашулардан, күрешүләрдән, менә шулай сөйләшүләрдән бик күп, бик күп шушы матурлыктан, нәфислектән рухи азык алып яшим.

Кыз бала әнисен күреп үсә, әтисен күреп үсә. Шул әтисенә карап, әтисен яратып, ул үзенә сөйгән яр сайлый, диләр, әйме. Ә малай бит инде шулай ук күп, менә карап торсаң, парларны, туйларда, әй бит, егет үзенә, әнисенә ошаган кызны сайлый. Шуңа күрә, беренче чиратта, ата-аналар бит инде үз-үзеңне тәрбияләргә кирәк. Үз-үзеңне тота белергә кирәк балалар янында. Мәхәббәт тә үстерергә кирәк, әлбәттә. Гаиләдә мәхәббәт булганда бәхетле балалар үсәләр. Алар икенче булалар. Карап торсаң да, алар тормышка нык басып торган балалар болар. Аларның күзләрендә нур була бит инде. Бәхетле бала, бәхетле бала. Шуңа беренчедән мәхәббәт, мәхәббәт, мәхәббәт, сөю аларга бик күп бирергә кирәк. Чөнки тормышта яңадан син шушы мәхәббәтне Кешеләргә тапшырырга, үзеңнең тормыш иптәшеңә тапшырырга яисә хатыныңа, иреңә әй бит. Балаларыңа шушы мәхәббәт ул балачактан җыелып киләдер димен мин. Мин җырчы, җырчы да, актриса да и фортепиано да уйнарга күп телим.

Син үзеңне балачакта ничек итеп хәтерлисең? Шаян кыз итепме, әллә инде тыныч? Шаян.
Син хыялланырга яратасыңмы һәм нәрсә турында хыялланасың? Юк, хыялланмыйм. Хыялланып йөрергә вакыт та юк, дөресен генә әйткәндә. Әлбәттә, хыяллар бар алар. Әллә, әмма ләкин мин менә, Эй, шулай булса икән, дип утырып хыяллана алганым юк. Азаккы бер-ике атнада иң сөендергән вакыйга? Сөендергән, куанычлы вакыйга, бүгенге концертыбыз. Сиңа бүләкләрне кабул итүме, әллә бүләк итү ныграк ошыймы? Бүләкләргә килгәндә, мин бүләкләрне бирергә күбрәк яратамдыр. Чөнки алганда ничектер, Эй, нигә мәшәкатьләндең инде? диеп менә кабул ителә күңелдән. Әмма ләкин һәрвакыта да рәхмәтлемен, чөнки кеше бит ул ихлас алып килә бүләкне. Шуңа күрә ихлас кабул итергә дә яратам, димәк. Синең күңелеңә өйдә янып утырган камина тавышымы, әллә инде урмандагы кошлар сайраган тавыш якынракмы? Әлбәттә, урмандагы кошлар тавышы ныграк ошый. Йолдызнамәгә ышанасыңмы? Аз гына ышанам.
Чөнки аның нигезендә, төбендә, чынлап та, мин үземә шәхсән күп дөрес әйберләрне кабул итеп алам. Чынлап та, бар дип уйлыйм. Сез үзегезне җыйнак кеше дип саныйсызмы? О, юк.
Спорт белән шөгыльләнәсезме? Вакыт кына җиткереп булмый, әмма ләкин бик яратам, электән үк. Мәхәббәткә ышанасызмы һәм ни өчен? Ышанам, бар мәхәббәт, чынлап бар. Биергә яратасызмы һәм нинди биюләр? Гомумән, биергә бик яратам. Төр, төрле биюләр, халыкчан биюләрне бигрәк яратамдыр, чөнки мин балачактан халык биюләре белән шөгыльләндем. Әйе, үзебезнең районда Егор халык биюләре ансамбле бар, шунда мин бик күп еллар биедем. Сезнең яраткан ризыгыгыз? Бәлеш. Үзегез әзерләргә яратасызмы? Әйе, бик яратам. Үзебезнең халык ашларын пешерергә яратам. Әллә нинди Азиядер кебек, французскийларны бик пешермибез. Без менә үзебезнең татар, башкорт аш-суларын өйдә пешерәбез һәм мин аларны бик яратып пешерәм. Бик яратып ашый балаларыбыз да, гаиләбез дә. Тормыш иптәшегез айрәттә иң хөрмәт иткән сыйфатың? Аның бик күп андый сыйфатлары, шуңа күрә дә мин аны сайлап алганмындыр инде. Беренчедән, ул бик ихлас һәм, ничек дип әйтим, һәрвакытта да дөресен әйтә. Аның өчен ак икән, ул ак, кара икән, кара. Ул аңа беркайчан да акны кара дип әйтми. Ул бик реаль карый. Менә мин инде икеләнеп торган вакытта аның үзенең. бер төпле фикере була һәм ул чынлап та дөрес булып килеп чыга шундый аның бик матур сыйфатлары бар күңелдән эчкә моңлы да ул шул вакытта усал да ул ул әче телле дә булырга мөмкин ләкин ул дөрес шушы динраның яңа концертына э, без бергәләп э, җыр иҗат иттек тиксин дип атала Шушы җырның сүзләрен дә, көйләрен үзебез яздык Дамира белән. Чөнки бу җырның эчтәлегендә безнең мөнәсәбәтләр чагыла. Хәзер без 20 елга якын бергәбез. Аллага шөкер, тормышта Тик яхшы яктан гына мин аны күрәм, шуңа күрә киләчәктә Демирага яңа урлар телим, яңа җырлар, матур-матур җырлар, яңа рольләр ясарга насыйп булсын.
Күпме еллар синең белән янәш, кул бирешеп бергә атладык. Тормыш

Дамира бик тә үзенчәлекле җырчы, аның э, шундый йомшак тембры, күңелгә ята торган. Шуның өчен ул күпләргә охшый. Теге әйтәләр, бальзам на душу дип, менә шундый ягымлы тавыш. Дамира Сәетова белән без әхирәтләр дип әйтсәм дә болай да, аны мин гомер буе белгән кебекмен. Ул шундый якты, шундый ихлас, аның белән аралашу Ул ниндидер чиксез бәхет кебек шундый шатлык китерә торган кеше, аның иҗаты да шундый ук. Бәхетләр, шатлыклар, яңа җырлар, яңа уңышлар теләйм. Үзе көләч йөзле, үзе ярдәмчел, үзе шундый гади кеше. Ачык күңелле, ачык йөзле кеше. Һәм инде ул һәрвакыт шулай ярдәм кулы сузырга әзер, иң Иң яхшы сыйфаты инде ул аның ихласлыгы. Ә бүген тамашачы шул тиклем җыелып, күркәм килгәннәр, залларны тутырып. Шуңа күрә аларга зур рәхмәтләрем. Бүген алар безнең белән бер булып утырдылар. Беренче җырларыбыздан кабул итеп алдылар. Шуңа күрә бу артист өчен зур бәхет, зур шатлык. Ул Беренче чыккан беренче, икенче, өченче җырларда әле син элемтә менә шушы тамашачы белән табырга ничектер җайлыйсың бит инде. Булырмы, алар сине кабул итерләрме дигән ниндидер куркулар да була. Әмма ләкин бүген ул бер дә сизелмәде. Мин килеп чыктым, алар мине кабул иттеләр, ул миңа килеп җитте һәм мин дә. Миңа да алар алдында чыгыш ясарга бик җиңел булды. Дамира, без Туган тел телеканалы хезмәткәрләре сине шушы янәдән матур шәхсән концертны оештыруың белән котлыйбыз. Киләчәктә дә синең гаиләңә иминлек, иҗади уңышлар, илһам, көч, дәрт телибез. Бүген безнең белән шушы концертыбызда янып-көеп бергә булганыгыз өчен мин сезгә зур рәхмәтлемен. Үзебезнең яратып караган, тамашачыларыбызның яраткан телеканалы Туган телгә мин зур рәхмәтлемен. Һәрвакытта да безне тамашачы белән очраштырып торасыз. Сезнең безнең шушы менә эшебездә өлешегез бик зур бит бүгенге көндә. Кайсы гына районга барып керсәң дә, кайсы гына шәһәргә барсаң да, халык бик яратып туган телне карый. Һәрчак шулай халык белән булып калыгыз. Һәрчак шулай ихлас булыгыз, безнең белән булыгыз һәм мин зур зур рәхмәтләремне белдерәм сезгә.
Хөрмәтле дуслар! Ямьле җәйләребезгә тагы да җылылык һәм нур өстәп, Башкортстанның атказанган артисты Дамира Саитованың концерты күңелләребезгә тагы да рухи азык өстәде. Мин, тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хәйруллина, сезнең белән киләсе чыгарышларыма тиклем саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз, үзегезне саклагыз һәм һәрвакыт күңелләрегездә матур өметләр яшәсен. Пока-пока!